Hamkoma msadaro vanhu. Mm. Gadzirai. Mwana wenyu uyu.
Honai kana makagudurira mwana. Ha? Haupe mwana nyama here? Ndamudurira. Wamindurira kapi? Kekuisa muziso here? Gadzirai. Ya, yeah. Jika zvakanaka zvako.

Baba win. Naro kasadze.
Ah, ngati jizve. Eh. Ha. Naim baba win. Mm. Rwendo runo kana tsamba zvayo Eh, sikumboita sei? Nhai baba wachena, ndo zvingakudye moyo. Ah. Imimi madii mamirira tiona pamwe uyu chibhanguza akakwira iri rokusensenera makombe saka akapesana nevanhu.
Hmm. Vangabva vati here amai Chenai namai Wini vose vari vaviri kana mumwe chete zvakanga anyore tsamba?
Ah. Inini handione chingakuneseni nekuti uyu murume uyu Ndinovimba naye kwazvo. Ndine nguva yakareba ndichimutumidzira ini hapana chandakambonzwa chakaipa chaakaita. Asi inini haa handivimbe naye ini. Zvisinei imi munovimba naye tochimirira toona kuuya kwaAneta. Eh ndozvasara ingwa ndozvandareva. Tochimirira kuona nokunzwa iye watakatuma kuti akazvifambisa sei. Haiwa pazvakanaka.
Right. Ndo list yacho yevanhu vese vemakezho kaini. Iti. Ko zvapanenge pangozara nema O futi. Inga takataura vana kuti from now on takuda ma vane ma A levels. Ko vane ma O ava vabva kupi zvakati? Ah, ma applications awo takata to processor kudhara. Oh.
Ko uya akanzi nawo maguta uya.

I want you to go to Alex's boutique neka unotsvaga mbatya dzaunoda ikoko because uh, this weekend tiri kuenda kukaripa okay. anditi uh, ill give you a blank check right okay see you down right see you next

nemiriam kuenda mazuva ano usiri kumbofara
shamari prudence masera ndiri kutiwa nemurume wangu ka akaoma ko chii futi naye miriam
last weekend but wani akatora vana akaenda navo kuinyanga akandisiya iyo this weekend inei atora vana aenda navo kulake andisiya ah, kwachidarirei
ini ndinoona kuti ada kuti vana vaende kusaidi kwake vagoti ndiye ari right because he takes them out ende uyezveka anotovanyepera achiti ndine ndaramba kuenda navo ah, he's very stupid how can he do that unofanira kutaura naye because kazhinji zvinhu zvakadaika zvinokonzerwa necommunication breakdown and kazhinji zvinozoleader into divorce Uchidaro aah iwewe paakazviita last week yacho wakaregere kutaura naye kuti azviitire chii.
Aiwe shamwari unonyatsoziva kuti ini zvekutaura handigoni. Haa izvozvo ndozvakaipa izvozvo iwe unenge uchiti handigone kutaura uchifungidzira kuti uri right iyewo achifungidzira kuti ari right yet both of you might be wrong but mukataura nyaya yacho munotozoona kuti hapana kana nenyaya yese inenge iripo.
Unoziva pasvika nyaya yacho ka paa serious. Hmm, shamwari ka nyaya yekuhwandiranai ka chitoregedzai tauriranai because ufunge zvako Miriam ka inini nemurume wangu hatimboita zvekufungirana we discuss almost everything tinotaurirana every time zvototi dzimwe nguva murume wangu ka anobvunza zvimwe zvinhu zviri silly unozazva zvekuti ndotomboshata ko murume ari kubvunzira izvinhu zvakadai but i think zviri right
Shamwari ndichaidza asi handitombozivi pekutangira. Shamwari unotoita chivindi. It's your marriage and you have to save it.
Waita yako shamwari. Wamboone pane rura. Enda underline panapa.
Usanyanyonetseka Miriam, zvinoitika mudzimba.
Alright shamwari wazvita hako. Moziva mai Chando munhu ari kutidzikisira mudepartment medu kuti ndiani? Eh. Ndiboniwo manje. Ndaida kuti zvitaurewo futi. Moziva it's either kuti anouya akadhakwa eh. kana kuti anenge ari out. Chokwadi ichocho. Kana kuti auye kubasa kwacho. Isu takaita matargets 1 million and yet he's got only 36000. Yeah.
Zvekuti ka unoziva kuti titi tine madegrees mudepartment medu ka ah. ende zvakutonyadza ende kambani ino yazotidzikisira pasi zvimwe zviri serious eh? iye zvino kana kuti tiendese macomplains edu kumanagement hapasina anoanzwa simply because of one person iro degree rake ukati harisi rekumagaba here
hai vidi vazokugona asi vakuwadzira shawari yako akutokundwa kana mai Tsvigiri mudziyo zvawo wevarungu. Aiwa amai Sigba tsvigiri ari wese. Ichi hanzi chinoswera chiri pabhawa pamucheriwa chichi hukasha.
Oza zvatichaita muno muka eh. tichatochengeta shamhu chaiye chamboko. Asi kutoita chekutinha ikona. Ko toita sei?
Eh?
hakuna kungoti nomwe nanomwe naredhiyo mani uchandiurayira redhiyo iyi kobvirira uri kumboita iwe baba e eh? daunga ichiita basa usiri kutoita zviri nani
sisi mufungi vanhu kubasa vanofunga vanzi hama yamr maguta
Siyana nevanhu vasingaite basa iwewe. Sometimes maparastatal ka hamuna zvekuita. Saka basa racho ka ndiri kutotaura.
Eh. Mune mamwe departments ka vanhu basa nderekushandisa phone vachiita maprivate calls avo, vamwe vachirika majuice kana kuto kuverenga paper zvavo seri neseri. Can you imagine? Manje private sector haina izvozvo. Unotofanirwa kutosevenza. Saka iwewe ka chandinokutaura ndechekuti usatevedzere zvevanhu vasingasenze naye ka. Ziva chawakafambira kunoku.
Sisi. Mm. Uh, shamwari yangu yanga yandiinvita kuenda naye kumba kwavo kwaRusape this weekend. KwaRusape?
Uh -huh. Kunodi? Just for the weekend. Kumba kwavo.
Mm. Mm, sisi please, only for the weekend. Please, guy. Mm -hmm. Ma accident kani arikuitika mazuva ano ka haa you are not going. Please kani tirikuenda ne express anyway ndakanzwa kuti express iri safer. Umm hazvina nebasa rese. Please
please kani. Ok
ndichataura na Freeman asi kana azoti unoenda wonozvibatawo semwana akabva kuvanhu neka. Asi iwewe rambisaika. Zviito zvako manje ndozvinondibhowa asi kuti ndiregere kukutaurira asi ndichizviona zvaunoita ka hazviite. Unonyadzisa stereki iwe.
Hello.
Hello. Hello, hello. Ambi, can you please make me a cup of tea? Sure. Okay.
nyaya dzekuitirwa idzi mm. nefenicha yese yazvaya yakazara nedhasi zvisingamboiti freeman ramisa is asking if she can go to rusape with a friend
rusape mhm. kunoitei
azi kune maparents eshamwari yake yacho yaari kuda kuenda nayo
Yeah, okay. I don't see anything wrong with that. Asika iwe unofanira kuti uzive kuti shamwari yacho ndiyani in case of tomorrow.
Mhm. Izvozvo ndambozvifunga kuti dai ndaziva kuti waari kuenda naye wacho ndichaiye ndiyani. Yeah.
Eh. Yeah, nokuti kana akanyepa kamagi then that's her own problem. She'll soon find out this world is very very cruel kune vanhu vanonyepa.
chete mm. rambisai wacho ya anonyadzisa zvimwe zvokuti kana maitiro aanoita panapa mm. ari waanozonoita kumba kwevanhu soka mm. a ah, unonyara handizive kuti anofunga kuti zvaari gotwe nekwaanoenda ari unofunga kuti anonoita gotwe here amene ina handibvumira dinazvo zvakakwana ah.
Vamwe vedu mune vamwe vachitotokufungai kureva kuti matambira tsamba kubva kumusha here?
Baba Ahwini, eh. aiva muchiziva zviri mutsamba ikai musingambodaro. Uri kuti kudiko? Amai Chenai vari kupenga zvokuti dhu. Vari kupengereko? Zviri kunzi Chibhanguza haana kusvitsa mari ende amai Chenai vari kupenga zvokuti dhu. Vari kupengereko?
Vari kuti ka Chibhanguza haana kusvitsa mari. Muri kurevesa here?
Haika chibhanguza akadya mari baba win. Eh?
Aha. Saka paye ndo saka aiti iye akapesana nevanhu akakwira bhazi rekusensenera mako iye achiziva kuti haana kusvitsa mari yatikanga tamutuma naye haikona. Imi ndakakuudzai baba Ahwini kuti murume uya handivimbe nayeni. Iyu mukati hee munomuziva. Chionai zvaitika manje. Ichokwadika ini ndaivimba naye nekuti hapana paakambondiza pese pandainge ndakabatikana ndiye munhu wandaitotumidzira kumusha iye.
Zvino inika pandinosangana naye ndinomubvisa hudyu nechityi. Mukuzvinzwa? Zvenyu baba waChenai zvakanaka nokuti ini ndaimubata ndaka apa ndichimubata sezai ndichiti ndiye munhu kwaye zvino ndiri kuda kumupa imwe chete kumuregerera kumupanga sadza ndopaperera chitsotsi chake chese
Ko iye anombogara kupi chaizvo? Pamba paaigara ndinopaziva asi ari kunzi akabva ipapo paakugara iye zvino. Ndichanomutsvaga aane kumwe kwaakuroja ndinopaziva. Ndichanopatsvaga ndinopaziva. Shamwari, situation iri kubasa kwangu haizi right wena.
Saka uri kuedza kunditaurira kuti machinda eangu oramba akakusona he?
Honestly, I don't know what they are up to and why.
Shamwari, situation yako yakaoma nokuti unoziva kuti chii, vanhu vacho vose vari power hungry. Vanoita sezvinonzi iwe ukaregedza basa racho vose vachatora post yako. Huh?
If only you knew how much I try and help these guys. Kwabisa madhaka vanenge vari vanangogara vakakanyana vachingorimana nguva dzose. Now you see it's your fault iwe Dust nokuti unovaregera vachikupinda muhomwe. Eh? Iwe Dastika, you must show these guys kuti you're the boss iwewe. Okay? Make them feel kuti you're the authority paorganization yenyu iyayi. And you ought to be firm when dealing with such elements. Saka uri kunditaura kuti neshuro dzose dze dzawakapromota nezuro nhasi dzawada kugemura here?
Shamwari mboe ndazozoona kuti haappreciate manje and haambofa akambo appreciate uza after all vanongogara vakangokanyana vachingorimana theyare not even loyal to their duties after all it's a privilege kunge vari pavari paya it's not right zvino chinzwa manje dust paesa apapo ehe gemura vanhu naika ah, ah, ah.
iwewe unozoti unoita sei unongorekomenda kuministry chete kuti zvivanhu zviri kuno uku eh. hazvina basa razviri kuita naika okay just state in your letter kuti restructuring right finish
ndo zvinoitwa thanks waitako saka okay ka okay take care
iwe uchandipa rinhi ngomari yemagezi eh, hauna mari ah, uchitamba zvako kana usina mari kumba kwangu usatsike iyi ine ma one.
Kanditombotraya zvangu Enoch. Kungotaura naye ndiani? Ndiko Benji naye kamunhu kepi kanogara kakabhuruka January to January. Zvino Beauty ka ndiri kuda kukafaya ende ndichakapinza mufaya zisingaite. Aha manje handitambe tarisai ndinofaya. Josephat akazoti kwekwere kwekwere abvoti hanzi handina mari yemagetsi hee ndakazo hee ndichazo akawana Juluka weSouth akukempa full time. Handitambe ndichidaro. Ndozvaanodero. Foni yaInoki. Ndichazvitraya unawo zvingangofamba.
ndinoke ko uri bo shazi ndipewo ka 60 dollars yemagetsi eh kana nhasi manheru kana mangwana pese pese pangori right eh eh Haa ah ok ok bye.
Avo vakashasa iwe zvavanoda vari muzimbabwe shamwari itwa line avo coz chai chaiyo manje beauty usakadaro nemaomero aita zvinaya ungarara mene
kana zvichiomera isusu tiri kusenza ufunge what more vasiri kusenza tari unombozive chiyo

Musangano zvinenge zviri kuti netsei izvi mai Chenai zvokuti izvozvi ndanga ndichitoti ndichauya kumba kwenyu tozogara pasi tokurukura tione kuti tingaronge sei. Ndimi mega munenge munotidzidzisa nezvemusangano mudunhu muno. Saka ndinoona kuti zuva racho handingangoti musangano uri kwomusi wakati ndisina kuona nemi namudhara Mbombi. Eh. Saka izvozvi ndiri munzira ndichauya kwamuri tozogara pasi tooronga tione kuti iko musangano wacho tingauite rini. Aiwa zvakanaka ndinenge ndiriko kumba. Naika. Eh. Aiwa handichasvika. Aiwa zvakanaka.
Zvakanaka imosimbisa mhuri ka. Ewo. Chirega indimbopesa ndimhanyirewo kwaenda vamwe uko.
Ah. Mureka vachatiko. Oh, baba Sivas.
Eh. Ndimi zvenyu. Ndini zvangu.
Vakomana. Eh.
Ko muri kubuda nekupiko? Ah. Ndinoda kuti ndi ndisvike zvangu pa pa Jumbe. Naika. Eh, ndoda Oh, kunozosira. mazoti angu na Joko mama makakwereta zvese na Joko. Eh, ah. Ah, Uyu murume woyu. Eh? Eh, eh. Aiwa, regai ndimbopesana nehuni dzangu idzo basi basi. Eh. Naika. Mofamba zvakanaka ka. Zvakanaka eh. Yehoi. Pane basa.
Ah, moroka baba he. Ah. Moroka wachi. Ah. Muno muno fana. Makadiki wa pombi. Ah. Kwa zvino zvabata kura na majoki mauri kuzvibopa. Ah, kwani. Eh. Ndio unodzozera kwa jumbe ka kwanda anda kwereta. Ndio kwa kwa ndio chora zvakare. Eh. Kubhara kuya. Iwo ni kukwereta wa murume hobi. Ah, ndiwa. Ah. Unovaona ikoko. Zvako uchazoita urini. Eh. Eh, shatikobo tisvike kamuchinda. Oh, mdara mombi. Mor.
Vakoma. Yeah.
Tichambire mdara.
Eh, munotambire iko.
Vakoma, vakoma.
Eh.
Inga mutauro chokwadi. Eh, mambo chiti otifunga. Ah, mdara.
Eh, taura nezvenyu izvozvi. Vakoma. Ah, Tange ndatochinja ka izvozvi kudai izvi chito ndipine mdara kuzoona kuti ah, ko mdara mombi wandakatumira shoko atadza kusvika nei. Yeah. Ona, ndafunga zvimwe kuda miri ngange yamuka ichidzimba maona. Haiwa nda ndichiuya ndambotsaukira pa pajumbe apa. Naika.
Eh ndichiti zvimwe tingabire tese kuno uku kana asina chakamubata. Ah ichokwadi. Zvino ndamuona netumabasa twake wo. Eh mdara ndini ndandakatumira shoko. Yeah rakasvika. Eh ndichiti timbozoti kurukurei. Yeah. Mashoko mashomanene andoda kutaura nemi. Kwakanaka. Aiwa kwakanaka.
Yeah. Yeah, asi kungoti mudhara ka. Yeah. Toda kumbokuitira chimwe chinhu chikuru chaizvo chekukutendai mudhara. Cheizve iwe chatikopo. Mudhara ndinoda kukutendai nehondo yam hondo yamakarwa. Hondo ipi iwe iwe taura wewe nyaya ibude pachena ndorohwa nehana kana. Zina kusimba iwe. Ah. Mudhara makarwa hondo. Hondo yeah. hombe isina kana ana angairwe mudhara. Yeah. Ah, ndimika makaita kuti ndive pandiri panapa nhasi. Oh, ndozvaunoreva?
Mm. Aiwa, ichokwadi. Ah, dai pasina imi mudhara vanhu vangadai vasina kundivhotera zuva riya nekupenga kwakanga vaita kuya. Ko zvino nguva yese iyi wanga uripi iya wauda kuti ndakuda kukutendai nhasi? Mabasa amakatipa kaya nguva ndiyo inonetsa. Nhasi uri apa, mangwana uri apa. Zvino kuti uchiwanawo nguva yekuti umbogara kudai. Mudhara makarwa makamira. Eh. Makarwa makamira. Ah chaizvo. Kuti ndiri kutoronga kuti ndiite chimwe chinhu chikuru chaizvo chekukutendai. Eh, izvozvo mheno paipa chimwe ukaona vapwere makudai. Ndoo zvinozonzi nevakuru kuye ukaba kuwanaiwa chatikobo. Kwete imi eh.
handimbofa mdhara ndakakukanganwai. Ndakakanganwa mwana kwete imi. Inga makazongoona shoko rangu ngouya ndatumirwa wani. Ndizvozvo. Eh ndakangotiwa zvandawana chance ndikachirega ndichidaidza mdhara wangu tigare pasi tidi tikurukure. Chitipira nyaya yako iri kukunetsa. Eh mdhara ka. Yeah. Ndanga ndichikukumbirai kuti mutaure nevanhu. Yeah. Mdara vanhu vanenge vasisiri kunyatsondifarira zvakanaka. Oh. Eh. Chii chaitika zve? Hanzi zvaita sei? Ameno kudai nyaya yeisapu ka mdara. Isapu yakutivengesa ka mumisha mm, muno. Mm. Zvino inini ndikazowirirana newe havazoti tine rimwe chetero paisapa ndara inga imi mozviziva hapana chamunotaura imi munhu akapikisa mudunhu muno mundiani anosimudza musoro mataura imi mudara aiwa zvese vanopana chamataura vanobvuma Chataura anobvuma imi musambotya nokuti izvozvika ndanga richidai zvanga zvichigona mudhara ka mataura nevanhu ava moronga ndoitwa MP obviswa uyu haana zvaari kuita ka uyu icho chokwadiwoka iye hapana zvaari kuitawoka chokwadi angaite chiiko mubva
kutora chokwadi kutora mubvakuro kubva uko anoziva nezvedunhu munhu wamakangopiwawo kunzi uyo ana kana hanya nemi kana Varidzi vedunhu tiripo. Ngaabve. Haiwa apo uri kutaura zvinhu chokwadi. Mukaenda kwake, mukaenda kwake mudhara kwaanobva munhu. Munoshamisika nekubudira kwakaita. Matara, mvura zvese zvakako. Kwake, kwake iye chaiko mudhara mukaenda. Munoona kwakabudirira. Hasi umuno kana. Saka izvi ndizvi toitwa zvituta kana tisikatari tikaramba takanyarara kudai. Maona manje. otiita zvituta zvake izvo zvekutoti mudhara ka mukaronga yeah. vanhu beza vamwe ndiita mp nini yeah. vanhu magara kunaka izvo svondo rapfuura pane kaenda harara pa yeah. ndakasiya ndaronga ehe mugwagwa wedu yeah. uri kuiswa tara ah. e vanotanga svondo ramangwana kuisa tara ah, ah, iri kutosvika ah. pese pagrowth point apa ichasvika tara uri chirume chinoronga eh, zvinofambaona manje kozoti panyaya yemvura iyi ndikaona yeah. kuti chokwadi vana mudhara mbombi kuchena musoro kudai Modzikama tinochera mvura pasi kurwizi uko. Kwatinodzoka misri payanyura imi. Imi muri Mwari zvedunhu.
Hazviite ka. Hazviite. Ndokubva ndaronga kuti mudunhu muno mucherwe zvibhorani zvingani? Zana. Iwaa.
Zvibhorani izvi. Pazvibhorani zana apa chekutanga chocherwa pamba penyu mdara Mbombi. Haa. Pamba pako mdara Mbombi. Usatitaurire kudaro chatikopo. Chiri kuuya pamba penyu chekutanga. Uri chirume unoronga zvakadaro.
Ndamboti ndapedza, handisati ndapedza. Eh. chepamba penyu kana chinge chazobudirira yeah. chechipiri chozouya pamba pani pangu manje chouyo pako zvimwe izvi zvozochera zvitenderera mumusha zvitenderera dunhu rese aiwa nyaya inofadza kai kozoti panyaya yechibage ichi yefood for week yeah. ndakaona inini kuti haiti mudhara makaona kuti pakauya chibage chapa group point vanhu eh. vakapera kutsikana kuita iwe nanhasi tiri kutadza kufamba nekonzi idzi zvakanetsa goyo kwechibage chacho hazvina kumbondifadza ini zvakandirwadza ndikati zvinondoita sei ya yeah. ndobva ndati zviri nani ndifome committee yeah. inodi ichaongorora nezvekugoiwa kwechibakisi ndobva ndati orit committee ndoifoma inotoda munhu akachenjeaitungamirira ndiani kuti nditungamirire inini kazviti yeah, inobva yeah. ndati ndarambombi ah, ah, ah. imimi ndiye mutange muri chamini wezvachatikopaaauzondizvondesa eh. nevaniwezvondakwanidara eh. izvo zvimangwana dziri kuuya rori nhatu yeah. usanditauri dzechibage Panhatu apa mbiri dzacho idzi ndichadzikisira yeah. pamba penyu penyu yechitatu yacho ndichinodzikisira growth point imi ndii muchaona zvo chibage ichi chagoiwa sei kudaro maona manje yes, good. zvadero manje mudara yeah. imi mukangoronga yeah. ndikangoitwa mp chete magetsi chinyarara pamba pamunoona magetsi iwe chatikobo chatikobo nokuronga kwawaita ikoko ka iwe uchingosiya zvese kwandiri maoko mangu handisati ndanyatsopedza kuronga nokuti chiri kuitika ndechekuti inini ndikaronga Yeah. iye anoenda harare uko unodii unoputsa zvandenge ndaronga sekuronga kwawaita zvikabuda zvakadaroka Eh. ari kuswera aendawo ndinoziva mudhara imi munozviita Hapana kani kana. munozviita ndozviziva asiyana asiyana na- navo avo I- va- avo ndevangu vedunhu rino ndevangu maona ma nokuti ari kuputsa isusu ka zvokuti chokwadi mudhara kundiita mp muchaona kuti chatikoba kaoma uri murume uri chirume kutaurai kabari nazo muchati inharo dzevamwe vanhu vasinganzwi munhu uyu ari kuti kanganisa ya mukangobvisa chete mdara ndati chinyarara iwe naika zvese mumaoko mangu unoziva vanhu vedunhu rino vanondikudza ende ndinoziva kuti munozviita ndichaswera ndatenderera musha wese ndichivataura kuti varume utoda ndichati kopo
message

Ndakuda kutenda otherwise ndakuda kutononoka. But mdara ka hapana zvandingaite ona varuramba mdara kunzwisisa mdara. Ndimukuru wako ke. Ndimukuru wako. Itoto ndivanotonzwa iwe. Ndimukuru wako. Ani ndiwanga uchivarunga runga apa. Iwe zva ndiwo mutungamiriri wavo vanotonzwa iwe vana apa. Ukatanga kuti vataurira apa otherwise hapana chinobudirira. Itotaura vadzike. Ndotozonosvitsa soko mberi kuti vanhu vakagarira uko. Ndotozonosvitsa soko inini mberi kuti vanhu vakatogarira uko.

Iwezvo ndiwo mutungamiriri wavo ndi vanotonzwa iwe vana ukatanga kuti vataurira apa otherwise hapana chinobudirira kuti vataura vadzike pako hakuna chibagi munochiwanepi
unopuwa chibagi unoviga kumusha kwako muchigovana nachaioko asi miya zviya zvima vanhu vakura ima handiti iwe kutenga kwokokora handiti kunzwa nzara ikoko